Helo! O, oh, beth sy'n digwydd? Hwna'n pobl an. Oce, okay. fi'n mynd i ddefnyddio hwnna fel outtake fi'n meddwl. Nawr, fi fan hyn gyda 8D ac heddi ni'n neud templedi gyda Prezi. So amser chi'n edrych ar y fideo, gech chi weld sut i dewis Prezi, sut i dewis template a wedyn sut i addasu'r template i'ch pwrpas chi. So, mlaen â ni. Right, yn y fideo yma dwi'n ddangos i chi sut i ddefnyddio templates yn Prezi. So yn y fideo cyntaf dwi'n dangos i chi sut i logio mewn. Nawr dwi'n mynd dangos chi sut i creu uh, Prezi eitha syml. Nawr mae doi ddewis gyda ni fan hyn. Mae dewis gyda ni i gwneud e trwy PowerPoint, neu mae dewis gyda ni i wneud e trwy template. Na, mae lot o templedi ar gael, so fi'n mynd i dewis trwy uh, creu tron templates. Nawr, mae e'n dangos lan nawr lot o templedi fan hyn ac maen nhw yn categorïau gwahanol hefyd, ond sdim ots achos fi'n mynd i ddangos chi nawr sut i newid nhw. Os chi isie gwneud cyflwyniad neu prezi syml, falle mynd i'n dewis un o'r rhain, neu os chi'n hoffi'r steils yma, gallwch chi ddefnyddio unrhyw beth o fan hyn. So, ar gyfer hwn, Dw i yn mynd i ddefnyddio This is my mind. Nawr, beth dw i'n gallu gwneud, os o'n eisiau pethau rhyw lliw arbennig, gallu ni dewis pethau rhai lliw arbennig hefyd. Nawr, so fi'n clicio ar hwn, a mae'r ffenest hyn yn dod, dod mlaen. Dyma ffordd mae fe'n edrych, gallai newid hwn eto os o'n eisiau. Nawr mae hwn yn edrych fel template da ar gyfer adolygu neu ar gyfer gwneud cyflwyniad neu beth bynnag. So mae'n gwasgu use this template. Nawr, mae angen i fi enwi y template nawr, so dwi mynd i ddweud syniadau. Okay? Ac wedyn gwasgu continue. Nawr, mae, mae un peth angen fi wneud cyn gwasgu continue. People I share with, ond mae angen i fi talu ar gyfer hwnna, neu anyone on the web. Nawr, mae hwnna'n ddim, ond mae'n chi wneud yn siŵr a sicrhau bod dim byd private yn mynd yn y fideo. Os mae rhywbeth private yn mynd yn y fideo yna, mae pawb yn y byd yn gallu gweld e. So fi'n gwasgu continue. Nawr, amser mae hwn yn llwytho lan, beth mae angen i chi um, sylweddoli bod y gwaith ysgrifen i gyd wedi cael ei gwneud o flaen llaw. So, mae pob beth i chi sy'n cyflwyno wedi cael ei gwneud o flaen llaw a wedi cael ei cywiro. Beth i chi'n gwneud fan hyn yw just newid pethau. Okay? So, um, i newid ysgrifen, dwi'n just yn gallu clicio ar ysgrifen fan hyn, A dwi yn gallu jyst newid hwnna i gair arall. Ok? So fi'n gallu clico ar hwnna, a wedyn newid e yr ysgrifen mor hawdd a na. Yr ail beth i ni yn gallu gwneud ydy ni yn gallu mynd lan fan hyn a newid y styles. So, dyma beth dwi isie canolbwyntio ar hyn o bryd, y styles. So fi'n clico ar y styles, fi'n gallu llwytho ymlaen os o'n isie rhyw cefndir gwahanol. So os o'n isie llwytho lan cefndir gwahanol, gallen ni gwneud hwnna o fan hyn. Os o'n isie just cael unrhyw beth o fan hyn, gallen ni gwneud e. So falle os chi'n gwneud rhywbeth am uh, daearyddiaeth, falle fydd yr e eitha handi cael rhyw map y byd fyna. Nawr, yr ail beth fi sy'n dangos i chi yn Styles ydy yr uh, shape and layout. Chi'n gweld fan hyn, mae cylchoedd gyda fi. Gallai clico ar hwn fan hyn, Ac gallai dewis siapau gwahanol os o'n i isie. So yn lle cael cylchoedd, gallai i cael sgwarau. A'r trydydd peth dwi isie edrych yn y styles ydy y lliwiau. Nawr dwi'n gallu dewis y lliwiau dwi isie fan hyn. Nawr, gyda pob peth sydd am ddim, Dyw e ddim yn rhoid yr dewis llawn i chi, achos lan fan hyn, chi'n gallu rhoid eich lliwiau eich hunan mewn, y colour scheme eich hunan mewn, os o'ch chi isie. Yn anffodus, yn anffodus, mae angen talu am dan o hwnna. So, dyna ffordd i chi'n defnyddio templates. Chi'n llwytho'r template chi se, a wedyn chi'n mynd lan i styles a customeiddio'r template i'ch um, pwrpas chi. Yn y fideo nesaf, byddai'n dangos fwy o sgiliau o sut i ddefnyddio Prezi. Ok, diolch am nawr.